Di dies dos pa dos, nuebe, kuater, sinku, klase. Tur mainta di djaluna pa djabièrnè, dies or pa dies dos or, bo programa Gostoso ku Mari. Si e ta zona dushi, app nos bo voice message na sinku kuarenta binti seis binti shete. Ey, m'a gusta e pidi.

Esei ta ta boy, esei ta boy. Na duna papiamentu. E ko yama lagrimas i yovida, ta asina ku e yama? Lagrimas i yovida. Mòrgen por responda, hombre. Bon dia, bon dia Mòrgen. Basta tempu, kontentu di teye aki huntu ku bo. Na bo emisora, sperando ku bo oyentenan tambe ta disfrutando dje programa. Un feliz mañana pa nan tambe.

Join riba e mainta dushi di aweginan. Pasobra nos ta bai tin e despues basta ratu sigumi cu nos ta bai tin un ambiente Mexicano. Pasobra masha dia mi ntende di show di mariachi cu coney. Cu mendi masha dia mi no a tende di show di mariachi cu coy.
Ya ta jammer si. Pasobra mi kimen ricorda bon, e musiconan di mariachi, nan tambe tin cu biba. Si bo no haci nada, tin un gewoonte cu si cierto estilo bo no, bo no, bo no buta riba caya, e hende ta lubide. Anto mi ta, mi ta yam pasobra pasa cu cualkier musico. Tin un tendencia tambe cu. Hopi bia ta moederdag kesena so bo ta haña chèns di bo ta haña un show di mariachi kesena pero mariachi ta un un musika ku persona henter haña si korekto si pasobra nos tin mariachi luda tokando ainda si si regular ta pero poko poko nan ta bira nan ta bira nan ta bira dos bo ta haña un mariachi di tres hende anto ya.
Esei bira bai si e woki ya ta dos sende of tres sende ke ta bira aki aki un kuater aña. Si, pero ta tin un periodo ku mariachi, mi ta kere temporada ku Juan Gabriel nan kita ta bida ta tin un periodo ku mariachi ta ta super hot pasobra ba graba dos dos kos ta wak i no sa papia to, ba graba dos album di mariachi na Papiamento to. Anto tin un tin un produkshon tambe ku mèt rèkòrds a hasi na aña nobenta i shete segun mi tambe ku ful mariachi hopi artistanan ku esei riba esei mesmu a graba e e Lágrima ha llovido en ka kabezona ei riba dje e cd me graba e tabata ta un. un pakete ku tres CD den dje.
Bèrdat, mi ta kòrda di koe, mi ta kòrda di koe, bèrdat, bèrdat. Masha masha hopi artista lokal ka kanta ranchera, si, bèrdat, mi ta kòrda di koe, mi ta kòrda e, mi ta kòrda bèrdat ku ta tin un dje òf ku ta tin un álbum asina, un biaha. Riba dje mes Moises Ramos a pega e E e piesa cu el a pega e ta un dje piesa cu pega hopi duro riba e album ey. Di di Rancheros. Great Don. Awo ke mende awo ki despey basta ratu pasobra mi kende sa Tony bo tin ke mende awo ki despey basta ratu cu bo ta bay canta ranchero pasobra antes segun mi ta tan macho pichi show nan di di di ke mende temporada di e coy di cu ba saca e album nan di cu mende ta yembia. Tabata mortal.
Si toh.
Mira mi sa bo serio e tabata un cosa. Mi mes a e increíble. Mi basta ma graba, basta mi taña cos leuk. Pero ora ma cabe grabé pieza ei, mi no como ni ke a pasa. Paso mi Che. no- Sí, sí, sí, tabata locura. Che, che, Te ku che. awe, te ku awe mi no por canta un caminda sin mi, sin, sin nan punta mi, Tony, bo ta canta moe? Che, bo ta canta, Of, verdad?
Che. Sa timba mi ta gana, di- gana- timba mi ta gana di canta I've been loving you too long. Anto nan ta kere wak mené. Asa anto mi bisa ok mi por canta esey mi tin canta pero no laga mi nunca nunca nun bon pero e cos asin ora bo ta artista bo tin mes como un mecanico un mecanico bo no ta e ta biba dor dor di drenchimiento di auto anto un cantante ta biba dor di ya locual bo a garaba pa suba e can si bo a canta un caminda anto bo canta yen pes cu desconoci yen ta puntra mes bo mi ta como ni a aki el a bin canta yen pes straño Nos bo ta ñabu cu ta normal pasobra den otro parti di mundo ta asina ta cu bo ta canta semper bo ta bay graba tur bo ta canta tur tur e hitnan di bo ta e otro pero bo tin wishawel ay bo ta canta tal pes y tal pes y tal pero bo mes ta canta nan sino bo mes ta mata bo mes
tin algun pieza cu semper semper semper semper unda bo yega nan ta keda pidi nan. Nan ta keda pidi nan. Seka mi por ehempel, por ehempel mene un pies mende laman, nan ta keda pidi e semper, maske bo ke mi mas, un tabao por kalma mi dolor, un ai yo humor mes, unda ku mi yega nan ke pa mi kanta e pies an. Ey, pero e maske bo ke mi mas nan tambe ta ranchera eigenlijk to? Si, si, si, si, e tambe ta bolero ranchera. E tambe ta bolero ranchera. Mira aki, mira aki, mi di ken, mira pa sa mi yega ne boy, mi yega ne boy bo sa.

Aja. Riba cu mi di, bo mester cant'e pasoso mariachi ta. Sí. Pues mi, Pasoso. mi no tiene nada, nos tin que den. Sí, que men di, e ta den, eh, e tambe Sí, ta sí, den, sí, sí, sí, e ta sí, den sí, pa sí, sí, sí. ah, e weekend aki nou. No, great, eh, mi ta e great, anto, em, lek un mai no pasobra no ta wega, que men di, em, Melania tambe ta bay tei, anto Moises tambe ta bay tei. Ke mendiendenan ta bai haña un bankete di mariachi, di, di, di ranchera, pasobra awe mi hende nan a koregí mi, ku e kos ta ranchera, anto e mariachi t'e banda ku ta kompañá. Si, ke mendi, e ta bai bira un bankete di ranchera. Eigenlijk si. Bon, ke boso a tene kuenta si ku ami, mi ta bai di ami. Ami no ta cantante, mi no ta considera mi mes como cantante di ranchera, ni mi no ta considera mi mes como cantante di RNB, ni di soul. Ta ki, cantante di kiko bay tanto? Kiba ta? Mi ta un cantante.
Bo ta un cantante?
Ke bini, paso bo ta landa den tur awa? Mi ta landa den Tur laman. Sin tin laman asi ku mi no ta dren. Tin laman asi ku mi mi no ta bula. Aha. Bo no ta bula den dje. Mi no ta bula den laman. Mane wah wah. No no wah laga mi laga no no no drena den no drena den koki no no bo mi ta naba un chens. Mi no ta naba un chens ku mi. Mi no ta bula den laman di tumba. Aha.
Mane awo leu mane nan benta un tamburi pa bo. No.
Paso mi no ta paso mi no pasia bon. Mi ta onesto si eh.
Mi no ta tipo di cantante di bisa ay mi ta canta gospel. Pasobra ningun cantante, ningun cantante, ni Stevie Wonder of Juan Gabriel no por canta tur cos.
Nan kier sa cu nan por canta tur cos. Ami no ta pensaba mi por canta, mi por canta, mi por canta soul, mi por canta RNB, mi por canta pop, mi por canta, mi por canta mariachi, mi por canta a lot of things. Pero mi ta baña yahbo cu mi por canta bolero. Djea.
Pero N ta pasobra bo kanta e koni ki men bo kanta un un tumba. Djea.
Ku un tambu. Bo ke men di bo ta bo ta bo ta bo ta komo ta bisa bo ta rekonosé bo limitenan. Si, no mi ta rek bo sa wak mi ta bisa bo mi ta na bo otro motibu. Ora bo ta kanta un ora bo ta kanta un tambu bo no por kanta un tambu manera pero no laga mi nunka nunka nunka mi ta roga bo por fabor e no ta sona bon. Djea.
Bo me bo mester bin cuenta di techniek. Mi ta un hende mi ta gusta canta ora mi por spel ma cua bo mi ta canta na futi mi tin shete aña ruman.
Anto ma siña ma ma ami a bai tuma zangles mi sa mi sa dicon mi no tin mester tuma zangles pero mi bai tuma tok
pero siendo que mi a niño cu pasobra mi por canta E cosa ey mi por canta e tumba ki cosa un den cuenta bo por continua musi la la la e ta sona malu y bo haci ele. Sí. Los mi ta bisa No, laga eh, tur hende den nan cos. den nan cos.
Awo un pregunta, boso a yega graba un un um boso a yega graba un dúo? Boso a yega graba ke men di ke men di Boy ku Tony boso a yega di graba? Engele cumbia. Boso a yega graba un dúo? Si no a su graba mas bien a su graba si no su graba un cu mama ta amor mama ta amor mama ta amor no su graba un bia tambe un cancion si di di pa sherwin casper tambe no su graba un medley cu mas hopi artista nan

Dicom e wak bo di wak wak wak wak na mi si mi sa cu wak na mi na mi pone si ki si mi sa cu bo sa si e caba ke men di ta legends bo san ta ke men di tur hende sa cu un grandi Ayo Amor a bira tur hende sa cu un grandi Tony bira ke men tur hende sa caba pero kico ta pasa anto eigenlic e ta bay mas bien pa e cu ke mi ta bisa sea tur biaha tambe poco tempo aden mi a topa mi a topa poco Hende ku ta toka trio ku Connie tambe no pa nos to a bay asi ko no keme hende dikon paso awoki na e generashon awe me inti un hende ta bisa koy e generashon di awendia no na rumentu ta mane ke men di e e forma ku nan ta na mi ame ko ekspresa of e forma ku nan ta nan ta flor di e kon mas ke men di bo no ta no pero that's that doesn't matter Pero ke men bisa ku bo no por bai kambi'é mas, anto no te intenshon pa bo kambi'é tampoko. Loke ku bo ta hasi ta, si bo graba na un lado mentu bo san dos, tra un duo, graba un ko, ke men hendimi ta bisa un ko, e ta inspirá nan pa, ey, let me try to be, bo ta, bo ta fòlò mi ta ku bo, òf no? Si, mi ta fòlò bo, pero mi ta na, mi ta na bin otro parti ku bo no ta, bo, bo no menshoná. Laga bisa awor aki mismu, mi ke, mi ke graba un piesa, ègt un kos Pio manera su to say whatever a no yega bele hunto cu laga bisa e cantante mas yong cu tin awor aki. Ok. Por ehemplo.
Awor ta bay un problema. E ta bay costa en placa. Pasobra mi no gay cu ta bay den den sinti na cas clink clink lagau bin canta bay cas. Mi no ta asin. Mi ta gasta mi tempo nete. Mi tin cu mi tempo nete. Pero despues bo ta pone mes who is gonna play it?
Radionan, radio nan, no ta honesto aki no. Radiosnan Tin tantu hende hoben. Pero bo tin mane, mi ta mi ta follo fo'i unda bo ta binka bo. Mi ta follo fo'i unda bo ta binka. Bo ta gasta nobo plata. Ke men di, si. Ke men di.
Honestamente. No, no, no, no, pero bo tin full rason, bo tin full rason. Bo sa di kome, bo sa di kome a kai riba ideia pasobra mira ki Bruno Mars a hasi, eh. Mi sa si bo sa a ntende trèk nobo di Bruno. Ke men di Bruno Mars a bin, ke men di, Foi porque mi di Bruno Mars a bin cu ranchera mi brother. Porque mi di coco Bruno Mars ta canta y ta ranchera que mi di e um um I'll risk it all ta ranchera y coco ta cuminsa den un ranchera mi brother. Anto New Wendo no verwacht e coye que mi di um cu nuna anto e cu así tap bira hit masha grandi pero mane bo ta bisa na e e parti comercial.
Juist.
Nos no tin radio mundial, nos tin radio di Kòrsou ku Boneiru, ku Saba, anto bo ta gasta hopi plaka, anto despues no hende, nobody gives a heck about what you lost. Wak, mi ta un hende, mi ta kusa, wak, mi no ta kusa skonde kos, di shèrt kos, antes di mi tabata mucha, mi ta like kos aki bario, mi ta bisa, mi ta shapita, awor aki mi ta wak bo den bo kara, mi ta bisa bo, honestamente Morgan. No sur sa ku radionan lo no toke. Pues no ku no ke no ke radio no ta toke. E e gana ku ta na radio ta mucha yon.
E mucha yon mi sa ami toke kohe suave. Sè kimen di e gana ki ta piki bendi ya sè mi mi mi no ta kulpa e radio ni mi ta kulpa e hoven pasobra.
te. Di mi tabata mucha mi mama tabata mi mama tabata canta unforgettable that's what you are and forever a mi di mama I've been loving you a mi mama sibi Kenny I don't understand what you singing mi si I know but I'm I'm young. Loke a mi ta keda straño ta mi mor ku mi ta kere ma yegi papia kos ki mas biaha tambe radionan tur mi ke men di bosan tur komo emisora a bos a sie a bos a sie Abo sa si e hopi bia abo ta pone un dia special bo ta toca bo ta toca set right bo ta toca pero mi ta sinti falta di esey na na radio nan pasobra tur e e e locutor nan yong ta yega toca cosnan cu ta actual wende no ta corda piesanan di set right di doble r di Tony Sherman di Boy Today ta manera di Tin e publiki tambe ku tin gani skucha. Sí. O maske ta un programa, Sí. un bia pa Un- siman, Sí. pa toka e e e leachenan aki. E kon na na na ora bo bai internashonal, ora bo bai fono, Sí, bo bai sí, sí, sí, Venezuela, sí. bo ta bai Santo Domingo, ta merenge bo ta tende Wilfrito Vargas Sí. ku am am e e wi- e e Fernando Fer- Fernando Villalona, Sí. eseinan bo ta tende. Anke kon biawe piesanan ta, pa ta tende nan ta keda toka na meme dje kosnan nobo ku Korekto. tin. Sí, sí, Na sí.
Kòrsou bo no ta tende Pero e wak, b- anto mi ta- kosnan di bo tin- hende nan di di di di di antes. Bo Bo no ta tin- tende nan mas. Bo tin full rason, anto no nada momento mi ta am, a, mi ta komprende tambe mesora Tony di su punto fo'i kua e ta bin, ku no nada momento ey, si nos grab'e ko'i ken ta bai tok'e? Ke mi di, am, paso e radio na awendia no ta tok'e, anto mi ta bis'e tambe, anto mi ta bis'e duru, paso mi ta hasiel, nada mi, paso nos no ta tribi di hasi un po diferente ke mende por ehempel awor mi a hinter malanta mi tin mi ta toka mariachi ku ranchera a hinter mi a hinter torna ku bolero mi a hinter mi ey si pero ki no pero di kompas so si bo no skucha algu otro bo no sa pero e mi ta mi ta mi ta komprende ki porke men ke mende ku awendia e generashon ta manda ey tin si pero nos ke toka nos tambe ta toka mi tambe ta toka Karol G mi tambe ta toka tur e kos nobo nan ke mende mi tambe ta toka Jams mi tambe ke mende tur e kos ninan pero. Bo tin ku kominé, bo tin ku balansá, anto e ta eksihí un tiki trabou. Pasobra manera bo san ta bis'é nan, e gai, ke men di wak e, wak kuantu hende dje generashon dje woki a bai wak Michael Jackson su pelíkula den, den, den movies. Kuantu hende ta fasiná dje generashon dje woki but wak bo Michael Jackson ta di ratu kaba weekend ka pasa i nan ta tin Soul Beach na Kòrsou. Babyface a pone tur hende para ketu ketu.

Sea.
Ora bo punta mi di sa ya boy fis ya ya oke is leuk. Ta despues di binti aña mi tene mi mei tene baby sa bo despues di binti aña ama tene di baby komo kumsa kanta binti aña pasa Sea. of trinta aña pasa mi ta oh ya trinta aña baby fis Sea. and baby is too young Sea. figura bo Sea. kon e kos Pero bosa mi ta kere e ta biniendo bek si bo den di boy ta vese mi ta bisa bosa ke ami ta enkurasha bosa Graba ke men di Traunco, ke men di Misao, pero manera bo ta bisti nan atrobe e parti komersial, loke ku mi ta komprendé tambe. Bo sa di kon pasobra wak aki ta pasa, a lo largo ke men di, poko tempu atrás mi ta lesa ku ei, e generashon kuminsá kanta di kansa di e mesunko, mesunko, mesunko, ke men di ku nan momentu pasobra un tin un tin un un tin un diferensia, un tin un ko otro, un tin un un tin un hende ku ta tribi di bisa a nan mi bai manera e ko ku Bruno Mars a hasi nan, ke men di un hende di tribi ke men Bruno Mars ta tribi di Graba un ranchera mande koe mi brother ke men di spanta tur hende entou dal kibra no but you have to dare. No it's not about daring because I can dare anything that you can imagine bon se pero se pero pero e tin e tjun kos ku ta e ta bin su kos ta wòrdu toká den buitenland anto na buitenland ta pensa otro for di Kòrsou.
Sí. Pero, pero mi ta haña great, pero pasobra wak, por ehèmpel, bo saka mi selebrá kuarenta i, kiba esaki nan ta? Kuarenta i. Kuarenta i kuater, no?
Kuarenta i kuater aña era, Rumbo pa right? Anto, Korea, sí. ke men di ku no nada momento mira kuantu e koe, kuantu, kuantu hype e koe a lanta durante di e henter e rondó dje selebrashon di era. Pasó tin e nesesidat dje koe, ke men di tantu dje generashon dje wokinan komo e generashon promé, ke men. Pero, oké, djasabra awor, djasabra awor. Kenan bo bai sweron? Bon ya, ta un bankete kaba ke bini wafui ora Tony bini huntu, Melania, Moises, Boy, ke bini ku bosan tur huntu sin di na ya. Anto mi di un sorpresa tambe. Aha, e ke sorpresa ta? Mi di un sorpresa di un kantante
ku mi ta bisa bo serio, ku tur respèt pa tur kantante ku ta traha den show ei. Aha. Boy boy konsi bon. Boy konsi hopi bon. E gay ki ta botun, e gay ki ta un kantante, ora ku e habri su boka, anto hari bo ta kere ku ta Javier Solis ta hariendo.
Anto ora ki bisa bo ke ta bai kanta, sinta ketu bo skucha su teknik.

ku ta banda mi sinta i e tambe sa kimi ke mi handi. Sí, sí. So mi tambe lanta ku nel. Bo ta spanta un montón ora ku ami ora ku ami di bisa bo konta bo tene un kos. Sí.
Ke mi di dje sabra awor, ke mi di dje sabra awor no ta solamente bo san kuater pero ta bai tin un un un un un persona invitá ku ta pone tur hende bisa Jesus Christ. Ki ora ki ora e show ta bai start? Ki ora e show ta start? E show ta kuminsá la mi wak mitá di ocho. Mitá di ocho. Sí.
Ke men di ah, mitá di ocho, ah, ah, mi ta mira aki, nan porta ta abri for di mitá di ocho. Ke men di, ah, tur hende por kuminsá yega yori nan for di mitá di ocho. Anto yori nan, ah, bo No, res- for ta abri, ah, sí, for ta Sí, abri por mitá ta di abri ocho. mitá di ocho. E show Anto ta mitá di kuminsá mitá di nuebe, sí. Sí, ke men di pa bo yega na tempu yori nan. Anto yori nan bo resá, bo ta mira, bo esnan ta bai hasi algu ke men di, Ah, pasobra abo ta bai trese un par di bonan. Sí. Uhuh, corecto.
Mane, por ehempel, e manga scribi un kemi manga asina, mester drink cu Sí, sí, ella. sí, sí, sí, sí, sí, sí. Manga scribi un kemi manga asina, mester ta drink. Pero bo, pasobra bo tambe ta tin. Lo mi bai canta, sí, lo mi bai canta e, e, e, e rancheranan tradicionalnan mas, mas tanto. Great, amo, great, amo. Mas esena, mas di e rancheranan tradicional lei, umm, lo mi trese dilanti. Great, amo. Hunto cu algun tambe cu mi yegi graba caba.

di di e rancheranan ke men di ku ta un ku otro ke men di un besun no pero wak awoki men me tin hopi di bon reakshon p'e si wak aki wak wak e show aki no me wòrdu ripití un par di bia p'e aña aki e no me wòrdu ripití un par di bia p'e aña aki Tony Tony ta bai hañ'e ele Tony ta bai hañ'e ele ta bai graba un cd mas di mariachi

Ey, um, uh, unda ta bai den karchi? Uh, mi ta mira, um. Bon, e, mi sa e kachi, e kachi di e red carpet ta e number seis seis uno, Aha, ocho dos dos uno. aha.
Seis seis uno, ocho dos dos uno. Si. Eynan bo ta haña. Anto, ma komo te Kachi kende nan vip, di. kachi vip, si. Esei ta kachinan di vip.
Anto, um, general bo ta haña na ticket point na Zeelandia. Anto ACU, e nan di ACU? Bo sa, segun mi, segun mi tin un, ACU a kaba?
tin un tiki bruashon. Mi ta ke, Ok. mi ta ke, bo, mi.

E muraya aki na man drechi aki di set right e ta tremendo. Awor mi miraba for sel, mi ta haña, mi tene cabeza bon, mi ta haña na e banda aki por ejemplo por ejemplo un di kico mi gaki di Boydap,
un aki banda di kime Rudy Plater,
anto

Se ku mi si bin manera un un se se se manera por em se se no no no pero manera bo tin e mural ora bo ta bay subi. Mi ta sinti falta mi ta sinti falta tambe di di por ehempel tin hopi kayanan pinta diferente kaminda mi ta sinti falta ech di un kaya

Bon ta kos pa nos ban traha riba dje bawá despues di e blue wave aki nan ku e wave ta keda nos ta ku usa pone mene. Sí, sí, sí, sí. No, nos ta bai gana mi brother. Ke men di nos ta bai gana. Danki ku danki ku bo sinta te riba e mainta dushi di awe ku nos a kombersá un ratu. Dja sabra wòrdu, prepará bo. E tremendo show mehikano ku ta bai tin den Bracapuit meimei. Mi a kombersá un ratu ku Tony Sherman. Anto mi a kombersá tambe ku Boy Today riba e tremendo espektákulo ki nan. E koki ta bai bira hopi grei. Ke mendi mi ta ègt a invitá bo anto rekomendá bo pa no warda te último ora pasobra bo ta keda afó. No, no, mi sa bo es catchy nan. Catchy nan i red carpet èk. No warda pa último ora, bo ta keda afó. Sí, paso ta ta e koe ta part di go e koe di kon nos ta E koe mene e drenta den nos kultura tambe, un dia promé òf riba e dia ta bai kore buska karchi. E kore kore ta start, sí. Anto bo ta bo ta pa e show aki sigur bo no ta bai haña karchi, no kere bo ta bai kore djasabra bo ke kumpra bo karchi, no.

Anochi Mexicano cu Tony Sherman na Bracapup mey mey. Djasabra trinta di mey bo tey disfruta, bo tey canta bo alegria y yora bo tristesa cu Tony Sherman cantando exitonan clasico di mariachi cu presentacion special di Moises Ramos Junior, Boy Today y Melania Van Der Veen cu lo wordo compaña pa un mariachi estelar. Portanan ta habri for di mitá di ocho anochi i pa ocho or i trinta show di mariachi. Entrada ta únikamente ochenta i sinku florin. Vep ta shent i binti i sinku florin, inkluyendo dos bebida. Buska bo karchi na Ticket Point na Zeelandia, na Pump Station Santa Maria, Mensing's Caminada i pa reservashon di vep whatsapp seis seis unu ocho dos